Ýürüsene şatlak! Näme aýagyňdan galdyňmy, ýöre! Gyzym, giýew, näme boldy size? Näme bolanda daýza, gyzyňdan sora. Adam bilen nähili gürleşmäni öwrediň ilki. Seň gelniň tüweleme gyz, hemme zat eliniň ucunda. Biziňkini welin itip otlamaly-a gyz, itip otlamaly. Nesli bolup? A, dur, dur, dur.

Elim aýagym guradymy dawleniýam galýa gel elim aýagyma bir owkala ahyryn agyrmaýany ýok gurmaýany ýok dawleniýam galla size meň dawleniýam galýa näme ýüzüň awyň sapy ýaly. Daýza birki gün üns berýän bolýun ara bir gyz bilen gürleşýä gitýän Maksat. Hä näme bolupdyr onnoň. Daýza gowy däl erbet bolup otyr. Sen goşulma oň özi gowy biler. Wapşe de sen bar çaý naharyň ugruna çyksana. Çaýyny demmedim daýza ýaňy. Nahar bişir. Näme nahar bişireýin bu. Indi onam menden soraýaňmy. Bor häzir eti çykaryp goýjak. Ýylan ýalak bol. Öýüň ýylana öýüň ýylany bi. Laçyn Bişmedimi gyz naharyň? Bu çagalar açlygyna kolbasa bilen çörek iýip başlasa. Bolla çaltrak getir-dä naharyňy. Ysnat. Bolman geçer-ä bir zadyň başyna barsa. Ýüregi açyşdygy eşilen. Özi hiç zat edenok. Aňsatdyr etýär ýetişäýmä. Eje, nahar bişdimi? Gelnim sobalda nahar bişer. Waý daýza bişip dura eti gatyra goýmytda taýyn bolýa. Eje, senem özüň bişiräýmeli-le, hökmany şuňa diýmek. Bilýäň-ä bir başlasa on sagatdan bäri diýnen aga. Daýza işdäň açyk bolsun. Işdämiz ýapyldy bumada, bu çagalar uklap başlada. Getir-dä ogluňa-da nahary. Sataşmaňa sen nirden sataşaň. Aý şo wagt alma diýmediňiz eje. Indem ýöne sataşmaň eje ýene diýip gürläp otyrsyňyz. Şo wagt aýtmaly ekeň eje. Men saňa aldyrmajak boldum şony wagtynda. Aý eje boldy indi. Al çöregiňi bir iý. Naharyň duzunam-a ýuwan atypsyň. Iýenem-ä şurruk çorba, olam-a tagamy ýok. Normalny bişirmeli ekeniň. Normalny bişirmeli ekeniň. Ejem, özüň bişiräýmeli ekeniň-da. Bilýäň-ä şo laçynyň normalny nahar bişirmeýänini. Näme iýýänimi men-ä bilemag eje. Bir gaýrat ediň, nahary bir normalny iýeýin. Sen meň ejeme gaýtaga beriji kim bolupdyň? Geçsene beýle! Ogluma-da şurruk çorba berdiň, oňa-da dowul tagany ýok. Me, al, gör! Pomada näme sýa köýnekde? Saňa näme? Ýadyňa düşýämi şu günler, hä, Rasul? Ýaman-a gyzyl-da. Oh, ýer ýaly. Bilýämiňmi şu taýy? Ýeri aňarda uly Sesler dagy ýer ýaly. Men oglumy bir alyp geleýin, iň soň oglumyň gadryny bilen-a.

Indi men ýanymda ýatýanymy köp gördümika. Ýatyr ol, ýatyr. Seni şu ýylanyň ýanyna ýatyrmajak bolar.

Alo. Gowmy eje? Hawa, daýy şükür. Ýok, ýok, bir hili bokurdagymy agyrjak bolýarmy näme, şondan birazjyk. Ah. Hawa, daýy şükür, gaýnymam gowy. Hawa, çagalarym gowy, hemmemiz gowy. Özüňiz gowumy? Näme? Indi eýýäm ejeňe arz edip ugradyňmy ýaňky bolan zatlary? Sen mes bolýaň. Goňşyň gelni ýaly gyzgynyň içinde hamyr etdirip çörek bişirdäýseň, onda bilersiň meň oglumyň gadyryny, kim bilen gürleşýänini. Ogluma-da şurruk çorba berdiň, oňam-a duzy, tagamy ýok. Nämä beýdip otyrdyň? Kir ýuw! Kiri ýaňy ser zymanda. Ýaňja bulaşyp ýatan eken meň oglumyň ak köýnegi, bar şony ýuw! Ýekeje ak köýnek daýza elimde ýuwaýmasam ony. Bar, nädip ýuwsaň şeýdip ýuw, bar ýuw. Ýylan. Şeýle boljagyny hem bilýärdim-le. Bu näme? Saňa diýýän. Bu näme? Näme näme? Men al, gör. Pomada näme sýa köýnekde? Saňa näme? Hä? Ýeke sapar bar asaňdyr gaty ömür düşündiňmi? Işiň bolmaly närsä hemme zat bilen. Bu näme pohy? Bir gyz bilen gürleşe diýip aýtdyma size. Näme bolupdyr? Gürleşende näme? Bolsun şo bolsa bolýan zat köp bolar sen üns berme. Hä ýene men günäkär dä. Ýene men günäkär gerek. Ýene men günäkär. Sen günäkär. Sen wara laçyn ýaman gaty gidýäň. Haýdy men näme etdim. Ýuwaş! Sen meň ejeme gaýtaga beriji kim bolupdyň? Geçsene beýle. Geç. Gitdigiň bolaýyn Seýtir hudaýym. Ýuwnus güne çaltrak. Näme aýagyňdan galdyňmy, ýöre. Gyzyň adam bilen nähili gürleşmelidigini bilenok. Men wagtynda Laçynjanyň gadyryny bilmedim. Laçyn bagyşla meni. Ýuwnus güne çaltrak. Näme aýagyňdan galdyňmy, ýöre. Gyzym, giýew, näme boldy size? Näme, bu näme boluş? Sesiňiz näme? Näme bolanyny daýza gyzyňdan sora. Adam bilen nähili gürleşmäni öwrediň ilki. Öwrediň birazajyk gyzyňa. Gözümem görmesin-le seni. Gyzym, wah, Laçyn jan, gyzym. Waý, gyzym, Laçyn jan. Waý.

Bagyşla diýeli, gelni öýe getireli yzyna. Gelse getirersiň daýyjan. Geljegini bileňmi? Gelmegem mümkin. Baryp ýalbarar. Gerek bolsa dyzyna çöker. Gyzymjan, Laçynjan, şo günlerem geçirdik. Bu-da geçer, nesip bolsa. Özüm açaryn gyzym. Oturyber. Hawa. Nä ýüzüňe geldiňiz bärik? Guda jan, meni bagyşla. Men wagtynda Laçynjanyň gadyryny bilmedim. Men ine eden bar hereketime ökünýän. Men Laçyny almana geldim. Gaýrat et plaçyny beriň maňa. Bizde size berer ýaly gyz ýok. Wagtynda çagamyň gadyryny bilmediňiz. Indem şu taýdan gaýrat edip gidiň.

Meň ara bermediler. Senem bir gidip göräý oglum. Bolýa bolýa Nedije. Sen birazjyk dynjyň al. Men giderin gürleşerin. Bolýamy? Sen birazjyk dynjyň al gaýrat et. Ady Malik. Eseň. Söýlemejekmisiň? Heý, indi Laçynjan gerek bolaýdymy size? Laçyn, bagyşla meni. Ýaşlyk etdim. Gadyryňy bilmedim laşyň. Ynan, sen gitdiň-ä. Dünýäm ýykyldy laşyň. Hiç zada höwäsim bolmady. Men ahal iýdim ne suw içdim. Ejemem şeýle ökünýär. Eger başarsaň bizi bagyşla laşyň. Durmuş seňki jan gyzym. Ýoldaş seňki özüň nähili ýoly saýlasaň özüň saýla gyzym.